מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף פ ו עמוד ב'. לאמיר נעמען די לעצטע זיבן שורות דף פ ו עמוד א'. אמר רב חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביא רפיא לעולם. די גמרא גייט יעצט ברענגען עטליכע מימרות וואס ברענגען ארויס די גדלות פון תשובה, וואס מען קען צוקומען מיט די תשובה. זאגט ער די ערשטע איז אמר רב חמא בר חנינא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, אז דורך תשובה קומט א מורא'דיגע רפואה אויפן וועלט, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק ארפא משבותם אוי האביהם נדבו, און מ'קוקט ווייטער דארט אין פסוק, די פסוק רעדט זיך דארטן בלשון רבים, דאס הייסט ארפא משבותם אוי האביהם נדבו, און שפעטער ענדיגט די פסוק כשוה אפי' ממנו. זעה איך אז דער שב אפי ממנו, דער איין מענטש וואס ער מאכט דא א תשובה, דער יחיד וואס ער מאכט תשובה, דורך דעם ער פה משיבותם, דורך דעם קומט א תשובה, קומט א רפואה פאר יעדעם איינעם. רב חמא בר חנינא, רמי, רב חמא בר חנינא האט געפרעגט א סתירה אין צוויי פסוקים. כסדר אין פסוק שטייט, שבי בנים שובבים. דאס הייסט שיבי בנים קום צוריק צו מיינע קינדער שובבים, כאילו די אלע עבירות וואס ענק האבן נאר געמאכט איז פשוט ווייל דו ביסט געווען שובבים, וואס מיינט דאס מתוך שטות מתוך א נארישקייט דיך אין קאפ אריין, ס'איז נישט באמת דיך דיר וואס דו מאכסט די עבירות, כאילו דו ביסט אקעי, איי פארוואס האב איך געמאכט עבירות? פשוט האסט דיר אריינגעכאפט א שטות אין קאפ אריין. איז פשט איז די מעיקרא שובבי מתים, כאילו די אייבישטער קוקט אין דעם איד, יא איך ווייס וואס חטא איז געווען אבער ס'איז גארנישט, ס'איז געווען א שטות, ס'איז געווען שובבים, ס'איז געווען אלס נארישקייט. די כסדר אין איין פסוק זאגט אונז, ערפו משיבותיכם, די אייבישטער זאגט כ'על ענק אויסהיילן, פון יעצט און ווייטער איז משמע, אויסהיילן זאגט כאילו יעצט ביסטו טאקע געווען קראנק, וואס איז געווען איז טאקע געווען א פראבלעם, אבער יעצט איז עס נאר פארשטיי איך אקעי עס איז נאר משובותם, משובותיכם, כאילו עס איז מכאן להבא גיי איך דיך מסדר זיין, אבער וואס איז געווען איז געווען. און אויף דעם פרעגט ער, די ערשטע פסוק איז משמע אז די אייבערשטער ווען ער געט דיך א כפרה, איז נעמט ער אלעס וואס איז געווען און זאגט אקעי עס איז גארנישט, עס איז געווען א נארישקייט, עס איז ס'איז געשען ווייל ס'איז געשען אבער נישט ווייל דער אייבערשטער האלט עס אקעגן דיך נאך, ס'איז געענדיגט, איטס דאן, מ'איז אוועקגעגאנגען פון דעם. משא כ עפל מיט שבעתייכם איז משמע אויף מכאן להבא, וואס איז געווען אוודאי, וועסטו האבן א כפרה פון דעם, אבער האמת, עס פאסט נישט זאלסט האבן געטון אזא זאך. און אויף דעם זאגט די גמרא על הקשה כמה אהב וכמה ירא, ס'ווענדט זיך ווי אזוי דער מענטש מאכט תשובה. אז דו מאכסט תשובה מאהבה, דאס הייסט קומסט מתוך אהבה צום באשעפער, נישט ווייל איך האב מורא, נישט ווייל כ'ווייס וואס, אנדערע זאכן, פשוט מיין ליבשאפט, מיין נאנטקייט צום באשעפער, אויף דעם זאגט דער אייבערשטער מיין טייערע קינד, דו ביסט חוטא געווען, איך וועל דיר מוחל זיין, אלעס וואס דו האסט געטון, דאס איז פשוט גארנישט, לאז, פארגעס דערפון, ס'איז געווען א שטות, ס'איז געווען א נארישקייט, איך באטראכט עס אפילו נישט, דער מענטש וואס קומט מיט יראה און ער זאגט פארן באשעפער רבונו של עולם איך פארשטיי ס'איז געקומען קיין גיהנום, יש דין ויש דיין, און אויף דעם וויל איך מאכן תשובה, מיראה, זאגט דער אייבערשטער פיין אוודאי איך וועל מקבל זיין דיין תשובה, אבער ס'איז נישט כאילו אז איך האב אינגאנצן אוועקגעמעקט די אלטע וואס איז געווען. רב הינער אומר רב הינער פרעגט אויך א סתירה אין פסוק, כסיב, שיבי בנים שובבים, איין פסוק זאגט אונז, און ער רופט אונז אן בנים, די טאטע'ס קינדער, און שפעטער ווייטער די פסוק זאגט אונז ערפו משבשיכם בכסיל, און נאך א פסוק זאגט הנה אנכי באלתי בכם ולקחתי אתכם אחד עם עיר ושניים עם משפחה, די אנהייב פונעם פסוק זאגט אונז אנכי באלתי בכם, די אייבערשטער זאגט כאילו איך האב עפעס א בעלות אויף ענק, כאילו ער רופט אונז נישט אן די קינדער, די ערשטע לשון פונעם פסוק איז משמע א מורא'דיגע נאנטקייט, א מורא'דיגע חיבור צום באשעפער צו אונז בנים אונזערע קינדער, און דא זאגט ער ניין, הנה בעלתי בכם, בעלתי פשט אלס בעלות, און אויף דעם פרעגט ער וואס טוט זיך דא? און אויף דעם זאגט ער לא קשיא, קאם מיר הבו, אז מיר גייען מאכן דא תשובה מהבו, מען קומט צוריק מיט א נאנטקייט מיט א מורא'דיגע ליבשאפט צום באשעפער, ס'איז מהבו די אמת'ע זיס בנים, אדער אויב מיראו, ווי די פסוק זאגט אונז ווייטער ערפו משיבותיכם, דאס איז אויב ס'איז מיראו. און קיין על ידי יסורים, די מינוט וואס איך געווין על ידי יסורים, דו קומסט צוריק צום באשעפער ווייל דו האסט געהאט יסורים, איז בועלתי בכם, איך בין נאך אלץ איך האב א שטיקל בעלות אויף דעם. דאס הייסט נישט צו זאגן אז איינער וואס קומט מאכן תשובה מתוך יסורים, אז ניין דאס הייסט נישט קיין תשובה, אוודאי דאס איז א תשובה, און פארקערט די תשובה קען אסאך שנעלער אנקומען און אסאך מער דערגרייכן ווען ער מאכט עס מתוך יסורים ווייל דעמאלס איז עס עכט א גיבן צו געבן פארן באשעפער. מיט משא כ די אלע אנדערע סארטן, אוואדי איז א מורא'דיגע תשובה אבער אסאך מאל דויערט עס לענגער, עס איז שווערער, ווען עס קומט מיט הויכע איסורים, איז בעצם קומט עס אן אסאך שנעלער און אסאך ווייטער. אמר רבי לייב ווי זאגט רבי לייב וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, תשובה איז אזוי גרויס, דאס הייסט עס קומט אן גלייך צום כסא הכבוד, ווי מיר ווייסן אמאל תפילות, ביז עס קומט אן, ס'איז דא מלאכים וואס כאפן עס אויף, עס גייט יא ארויף עס גייט נישט ארויף, ווען מען רעדט פון תשובה קומט עס אן גלייך ביז צום כסא הכבוד. שנאמר השיבו ישראל עד ה' אלקיך, זאלסטו וויסן אז תשובה קומט אן עד ה' אלקיך. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן, גדולה תשובה שדוחת לא עשו ס שבתורה, מען זעט די גדלות פון תשובה, וואס אפילו ביי עצם א לא עשו ס וואס איז דא אין תורה, וואס די תורה זאגט אונז א מענטש וואס האט גע'גט זיין פרוי, און זי איז געגאנגען נאכ'ן חתונה האבן, קען די מאן, די ערשטע מאן זי נישט צוריק נעמען, דאס הייסט אפילו די צווייטע מאן איז געשטארבן צו ער האט זי אויך גע'גט, קען די ערשטע מאן זי נישט צוריק קומען. קען זי נישט קען ער זי נישט צוריק נעמען. און אויף דעם זאגט רבי יוחנן זאלסטו וויסן, גדולו תשיב שדוחת לא סוסו שבתורה. און ער זאגט אזוי, שנאמר אין פסוק זאגט אונז, די פסוק זאגט אונז לאמור, הן ישלח איש את אשתו. שטעל דיך פאר א מאן שיקט אוועק זיין פרוי, והלכה מאיתו זי איז אוועק געגאנגען פון אים, והוסיף לאישה אחרת זי האט חתונה געהאט מיטן צווייטן, הישב עליה עוד? דער מאן קען זי עפעס נאך צוריק נעמען? הלא חנב תחנב הארץ ההיא, א מענטש זאל צוריק נעמען זיין פרוי נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, נאכדעם וואס זי האט שוין געוואוינט מיט א צווייטן די ערשטע זאל זי צוריק נעמען, הלא חנב תחנב הארץ ההיא, חס ושלום א מענטש זאל טון אזא זאך, ואת זוני זרעים רבים, און דיר כלל ישראל, וואס דו האסט געטון דו האסט דיך גענומען עטליכע, חברים, רעים, כלאהיבים, דו האסט דיך געזוכט יענעם, האסט געגאנגען צו יענע עבודה זרה, האסט געטון דאס, האסט יענע עוולה געטון, און איך האלט זאגט די אייבערשטער ושב אלי נעם השם זאגט די אייבערשטער קום צוריק מיין טייער קינד זע איך גדולו תשובה די אייבערשטער זאגט יא מיין קינד ס'איז אקעי איך ווייס בעצם אז דו קוקסט עס אן פון די וועלטליכע זייט און א מאן קען נישט צוריק נעמען זיין ווייב די מינוט וואס זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן דו האסט זי גע'גט דאס איז עס זי איז געגאנגען מיט וואוינען מיט יענעם קענסטו מער נישט צוריק נעמען אבער ברוב רחמיו זאגט די אייבערשטער צו מיין קינד איך העל דיך צוריק נעמען ושב אלי נעם השם. אמר רבי יונתן, זאגט רבי יונתן גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, אז ס'ברענגט נאנטער די גאולה, דאס הייסט בזכות וואס דעם וואס איך גיי מאכן תשובה, הגם ס'איז דא א צייט ווען משיח העט אנקומען, די אייבערשטער האט שוין קובע געווען א צייט, אבער מיר קענען עס ברענגען פארדעם, מיר קענען עס דערנענטערן, לאמיר עס ברענגען אביסל פארדעם, וויאזוי קען מען עס ברענגען פארדעם, דורך דעם וואס איך גיי מאכן תשובה, שנאמר, יבא לציון גואל אל ישוב ואפשו ביעקב. מה טעם יבוא לציון גואל, דו ווייסט פארוואס ס'וועט קומען די גאולה? משום דשובעי פשע ביעקב, ווייל כלל ישראל האט חוזר בתשובה געווען. אמר ריש לקיש זאגט ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשית לא כשגגות, זאלסטו וויסן תשובה איז אזוי גרויס, אז אפילו האסט געמאכט אן עבירה במזיד, זדונות, האסט געמאכט דווקא, נעשית לא כשגגות, עטס ווערן צו א שוגג, עטס נישט באקומען קיין עונש אויף דעם. איך האב נישט געוואוסט, איך האב נישט געוואוסט דאס איז אסור, איך האב נישט געוואוסט היינט איז עס אסור, איי בשעת מעשה ווען דו האסט עס געמאכט, האסט געמאכט מיטן פולן פארשטאנד, איך האב מאך דא א זאדע און איך מאך עס דווקא, יא, אבער האסט געמאכט תשובה, תשובה ברענגט עס אראפ, שנאמר השיבי ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעווניך. זאגט ער אזוי, האבון מייזיד היא, דאס הייסט דו האסט געמאכט פאר אן האבון וואס דאס איז א מייזיד, וקוקורי ליה מכשול, איך זעה דער פסוק זאגט אונז צוויי לשונות, כי כשלת באבניך, באבניך מיינט מייזיד, כשלת מיינט דיך א שוגג, און דא זאגט דער אייבערשטער, שוב ישראל עד ה' אלקיך, כי כשלת באבניך, די עבירות וואס דו האסט געמאכט במייזיד, כשלת, דאס איז נאר א מכשול, ס'איז געווען א שוגג, ס'איז נישט געווען בדווקא, און וואס זע איך פון דעם אז דער אייבערשטער נעמט די עבירות און נעמט זיי פון א מזיד און ער ברענגט עס אראפ צו א שוגג? פרעגט די גמרא אייניג, ס'איז דאך נישט אזוי, וואס איז נאר א שוגג? אמר ריש לקיש גדול לתשובה, שזדונות לעשות לו כזכיות, נישט נאר אז די אז ס'גייט אראפ צו א שוגג לעוועל, לכאורה זאגט ריש לקיש אז פארקערט, שזדונות נעשות לו כזכיות, פארקערט ס'ווערט ווי א פלאס, א שוגג מיינט אקעי ביזט נאכאלץ האסטו געטון א פאלשע זאך, פארקערט ס'נעשית לו כזכיות, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ובשב רשע מרשעותו, וואס איז משפט די צדקה, עליהם היא יחיה. זאגט די פסוק עליהם אויף די אלע זאכן, דאס הייסט א חלק פון דעם איז די תשובה, די עבירות וואס דו האסט פריער געמאכט, עליהם יחיה, פון דעם וועסטו גיין לעבן. דאס הייסט אז די תשובה טוט אויף אזוי ווייט אויף אז דיינע עבירות ווערן צו זכיות. וואס זאגסטו מיר אז אקעי די עבירה ווערט פון א מזיד גייט זיך אפ צו א שוגג. אויף דעם ענטפערט די מלא קשיא, כמה אהבה וכמה יראה, ס'ווענדט זיך וויאזוי דו מאכסט די תשובה, אז דו מאכסט עס פון אהבה, פונעם טיפן ליבשאפט צום באשעפער, זאגט דער אייבערשטער פיין מיין קינד, איך נעם אן דיין תשובה, און נישט נאר איך נעם אן דיין תשובה, ס'ווערט פון דעם א שוגג, די מייזעט ווערט צו א שוגג, ניין ניין ניין, ס'ווערט צו זכיות, מה שאין כן דו מאכסט עס מיראה, אוודאי איך נעם אן דיין תשובה, אוודאי, מורא'דיג, דו קומסט צוריק צו מיר, אבער ס'גייט אראפ איין לעוועל פון א מייזעט אראפ צו א שוגג. אמר רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם, זי פארלענגערט דאס לעבן פון א מענטש, שנאמר, ובשוב רשע מרשעותו, און ווייטער זאגט דער פסוק, ה' יחיה, פארקערט איינמאל וואס איינער איז חוזר, דער רשע איז זיך חוזר בתשובה, ה' יחיה, דורך דעם וועט ער לעבן. אמר רבי יצחק, אמרי במערבא משמעיה דרבי באמרי, בואי ראי' שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, קוק ווי דער אייבערשטער, זיין גדלות פונעם אייבערשטן, וואס איז נישט ווי אונז נארמאלע מענטשן. מידת בשר ודם, א מענטש צווישן זיך, מקנית את חברו בדברים, ער רעגט אויף זיין חבר מיט דברים, ער רעגט אים אויף, און יעצט דארף ער גיין איבערבעטן זיין חבר, ספק מספייס העמני, ספק גיא מספייס העמני, דו קומסט אים יעצט בארואיגן, קומסט אים איבערבעטן, קומסט אים זאגן, איך האב נישט געמיינט דאס וואס איך האב געזאגט, איך האב דאס נישט געוואלט טון, האסט א ספק, קען זיין ער האט אנערמענט דיינע רייד, קען זיין ער האט דיך מוחל זיין, קען זיין אז נישט. ואם תמצא לו עם המספרית כ'מיין אפילו ער וועט זיך לאזן איבערבעטן ביי דיר, אבער ספק מספרית בדברים, ספק אין מספרית בדברים, קען זיין עסטו מוזן געבן מתנות, עסטו מוזן געבן געלט, דאס הייסט אפילו ער זאגט שוין אקעי כ'וויל דיך מוחל זיין, אבער די וועג ווי ער האט דיך גייען מוחל זיין, אמאל איז מיט געלט, אמאל איז מיט ווערטער, דאס הייסט קיינמאל נישט די זעלבע זאך. אבער הקדוש ברוך הוא אבער דער אייבערשטער, אדם עובר עבירה בעשייסע, א מענטש וואס גייט עובר זיין אפילו בעשייסע, וואס מיינט בעשייסע? ער זאגט קיינער זעט נישט, בגלוי וואלט איך נישט געמאכט יעדער איינער זעט, איך שעם מיך פון די מענטשן, פון אייבערשטער מיט דעם האב איך נישט קיין געשעפט, דאס הייסט בעשייסע איז אין א וועג אסאך ערגער, און נאכאלץ מספייס ממנה בדברים, קומסטו מיט ריידן, זאגסט פאר'ן באשעפער חטאתי עוויתי פשעתי, נעמט דיך דער אייבערשטער אן דיינע ווערטער, שנאמר קרי עמכם דברים והשיבי אל ה', מיט די דברים אליינס, דו קומסט צום באשעפער, נעמט אן דער באשעפער דיינע רייד. ולא עוד אלא שמחזיק לטובה, דער אייבערשטער האלט דיך נאך פאר א גוטן, דאס הייסט, ער איז דיך מחזיק טובה, שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט אין המשך פונעם פסוק, וכך טוב. ולעוד, אלא שמר לו לוה כסף כאילו כקרב פורים, נישט נאר דאס, כאילו דו האסט מקריב געווען דא פורים, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ונשלמה פורים ספרסייני דאס איז דער סוף פון יענעם פסוק, שמא תאמר פור א חובה, וועסטו אפשר טענה'ן יא, ס'איז טאקע אזוי ווי א קרבן, אבער ס'איז דא קרבנות וואס איך מוז ברענגען, און דאס איז אביסל א שוואכערע מדריגה, אויף דעם זאגט ער ניין, תמיד לומר אעפ משיבותיכם אוהבם נדבה, פארקערט דער אייבישטער קוקט עס אן ווי א נדבה, אז נדבה איז פשט דו ברענגסט א קרבן, אוודאי זיך מודה גענאכט זיך פארן באשעפער, אבער עס איז נישט מטוב לבך ביסט דו געקומען ברענגען א קרבן, אז דו ברענגסט דא א קרבן נדבה, איז פשט קיינער האט דיך נישט מחייב געווען אויף גארנישט און דו קומסט ברענגען די קרבן, די ליבשאפט פון אים איז דאך אסאך גרעסער. און דאס זאגט ער דא, אז דו גייסט מאכן תשובה, די ליבשאפט פונעם באשעפער, נישט נאר וואס האלט דיך כאילו אלס טובה דא, נאר עס איז אזוי ווי דו האסט געברענגט פורים, און נישט נאר סתם געברענגט א קרבן, די קרבן איז געווען א קרבן נדבה, מטוב לבך ביסטו געקומען און דו האסט חוזק געווען. זעט מען דא די חילוק צווישן די מענטש מיטן באשעפער, ווי פון איין עקסטרים די מענטש וואלט געזאגט אקעי ווייסט וואס כ'על דיר מוחל זיין, די אייבערשטער פארקערט יא יא יא, קום מיין קינד, נישט אויף אזוי ווייט אפילו, אויף אזוי ווייט אז איך נעם עס אן כאילו דו האסט מיר געברענגט א קרבן. תנא ר' מאיר אומר ר' מאיר פלעגט זאגן, גדולה תשובה שבשביל יחיד, נ, שעשו תשובה, ואפילו נאר פאר א יחיד וואס טוט תשובה, מוחלין לו אלא כל העולם כולו, איז מען אים מוחל און פאר גאנץ כלל ישראל, כלל ישראל איז ערבים זה לזה, דא מאכט איין אידל תשובה, האט עס נישט נאר אן אפעקט פאר אים אליינס, נאר פאר זיך און פאר גאנצע וועלט מאכט עס א חלק שנאמר, ארפה מישיבתם, אוהביה מנדבה, כשוב ארפי ממני. זעה איך דארטן די פסוק הייבט זיך אן בלשון רבים. און די פסוק ענדיגט זיך מיט לשון היחיד, ווייל מהם לא נאמר, די פסוק זאגט נישט מהם, אלא ממנו פון אים, דאס הייסט פון די איינער וואס האט געמאכט תשובה, דו ווייסט וועם דאס העלפט? דאס איז פאר די גאנצע וועלט העט עס העלפן, עפ י משיבתם, אוי א וויינער דא ווען. זאגט די גמרא יעצט היכי דמי בעל תשובה, פיין, כ'זעה ווי גרויס תשובה איז, וואס מיינט ווער ווערט אנגערופן צו א בעל תשובה? אמר רב יהודה זאגט רב יהודה כגון שבוז לידו דבר עבירה, א מענטש וואס איז אים אונטערגעקומען צו מאכן די דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימני, דאס הייסט אמאל איז ער געפאלן אויף דעם און יעצט קומט אים נאכאמאל די זעלבע נסיון איינמאל צוויי מאל און ער איז ניצל געווארן, קען ער וויסן אה דאס הייסט שוין א בעל תשובה. און נאך ווי רבי איד רבי'טע האט דיך צוגעוויזן מיטן פינגער און האט געזאגט זאלסטו וויסן, יא ס'איז טאקע איינמאל אדער צוויי מאל דארף עס איבערמאכן אבער ס'מוז זיין באותו אישו, באותו פרק, באותו מקום, די זעלבע פרוי, די זעלבע פרייז ס'הייסט די זעלבע צייט, אדער אנדערע זאגן די זעלבע עידזש, דאס הייסט די תאווה דארף זיין די זעלבע באותו מקום אויפן זעלבן פלאץ. אמר רבי הידא זאגט רבי הידא רב ווארום רב האט געפרעגט א סתירה אין פסוק כסדר אין פסוק זאגט אונז אשר נשיא פשע כסיא חטא וואויל איז פאר דעם וואס זיינע חטאים וואס מען האט אים מוחל געווען נשיא פשע מען האט אים מוחל געווען זיינע עבירות כסיא חטאו און זיינע עבירות זענען באהאלטן דאס הייסט קיינער זעהט עס נישט די עולם ווייסט נישט דערפון. וכסף, אין א אנדערע פסוק זאגט אונז אין משלי, מכסה פשעיו לא יצלח, פארקערט, איינער וואס דעקט צו זיינע עבירות עה לא יצלח, ער וועט נישט מצליח זיין. דאס הייסט, זענען די עבירות, איז דאס א גוטע זאך די עולם ווייסט פון דעם, אדער פארקערט איז א שלעכטע זאך? און אויף דעם זאגט מרא לכאורה בחסדירא, זאגט מרא ניין, לא קשיא, הוא בחטא מפרסום, דא רעדט מען פון א ח ח מפרסם וואס הייסט די משלי וואס ער זאגט יא זייערס מפרסם איינער וואס האלט עס פאר זיך מחסב שוב ולא יצלח ווייל מען רעדט דא פון א ח ח מפרסם און פארדעם וויבאלד ס'איז א מפרסמ'דיגע זאך אויב אזוי דארף איך האבן אויב אזוי קען מען שוין רעדן פארקערט זאל יעדער וויסן ער האט געמאכט תשובה דערפון אבער הוא בכ ש אינו מפרסם און אויב אזוי האלט עס טאקע שטיל. אויף זוטרא בר טוביה אמר רבי נחמן, כאן באווייז שבין אדם לחבירו, אין משלי וואס מען זאגט יא איין פלעק עס פאר יעדעם איינעם, רעדט מען דא בין אדם לחבירו, און דער חבר וויל דיך נישט מוחל זיין, איז שפרייט עס ארום פארן עולם, זאגטס חבר העלפטס מיך צו, איך דארף צוקומען צו א תשובה, איך דארף צוקומען צו א כפרה, גיי צום חבר און בעט אים איבער פאר מיר, איך רעד מיט אים אויך. מה שאין כן קאנדא און תהלים וואס זאגט האלט דיך שטיל איז בעבירות בין אדם למקום, א זאך צו שמועכן מיין שעפע, נישט דיין געשעפט וואס מיינע פראבלעמען זענען, וואס מיינע נסיונות זענען, און פאר דעם דאס זאלסטו האלטן שטיל. תנא רבי יוסי ביי יהודה אומר, אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו, א מענטש ער פאלט אויף א עבירה די ערשטע מאל, ער מאכט תשובה, מוחלין לו, מ'עט מוחל זיין, שניה, מוחלין לו, נאכאמאל געשעהט עס, ער מאכט תשובה, איז מוחלין לו, שלישית, מוחלין לו, דריטע מאל איז מען אויך מוחל, רביעית, איי מוחלין לו, א פערדע מאל, זאגט מען עד כאן, דא בין איך דיך נישט מוחל נאר מיט תשובה אליינס, שנאמר כה יאמר ה', על שלשה פשעי ישראל, אויף די דריי מאל וואס די אידן עלובה זיין אויף די מלך זיי מוותר זיין, אבל הבא לא ישיבנו, אבער די מינוט וואס עס גייט שוין צו די פערדע מאל, דא זאגט די אייבערשטער עד כאן, דא אליינס די תשובה וועט נישט העלפן. ואומר ער ברענגט נאך א פסוק, הן כלילה יפעל איל, פעמיים, שלש, עם גובר. פרעגט ער אויף דעם, מאי ואומר, לכאורה די ערשטע פסוקים זענען זייער קלאר, וואס דארפסטו מיר צוברענגען נאך עפעס א פסוק? און אויף דעם זאגט ער, וכי טעם עסטו וועלן זאגן אהנע מילא, בציבור, אפשר די ערשטע פסוק רעדט נאר פון ציבור, ביי כלל ישראל א ציבור'דיגע פראבלעם, אויף דעם איין מאל צוויי מאל דריי מאל האט מען מוחה זיין די פערדע מאל הייבט זיך אן פראבלעמען אבל ביחיד לא, תשע מא, הן כל אלה לא הן כל אלה יפעל כעל, פעמיים שלש אמ גו'. תני רבנן זאגט די גמרא אזוי, עבירה שהסוודו עליה יום כיפורים ז, א מענטש וואס האט שוין מסוודה געווען, ער האט זיך אויסגעבעטן יום כיפור, און האט שוין זיך געהאט זיין כפרה אויף דעם, דאס הייסט ער האט זיך שוין געמאכט זיין תשובה אויף דעם, לא יסוודו עליה יום כיפורים אחר, דארף ער גלייבן באמונה שלימה, אז די אייבערשטער האט אים מוחל געווען און די עבירה איז אוועק, און קומט נישט נעקסט יאר נאכאמאל איבערבעטן פאר דעם. אבער ואם שנו בהם, אויב ליידער ביסטו נאכאמאל געפאלן אויף די עבירה, צריך להתוודות איר מכפירים אייך, דארפסטו אוודאי יא נאכאמאל בעטן דערפאר, און פארקערט דאס אליינס אז דו האסט געמאכט א תשובה, און שפעטער ביסטו נאכאמאל געפאלן אויף דעם אליינס דארפסטו נאכאמאל זיך אויסבעטן. ואם לא שנו בהם, אבער אויב האסט ביסטו טאקע נישט נאכאמאל געפאלן מיט דעם, דאס הייסט דו האסט געהאט דיינע שוועריקייטן, און דו ביסט דיך בייגעשטאנען, ביסט אדורכגעגאנגען די גאנצע יאר און דו קומסט יעצט די נעקסטע יום כיפור, און דו האסט נישט נאכאמאל זיך געפאלן אויף דעם עבירה, וחזר וסוואד אליין, עלה והכסה ואומר, ככלב שב אל קיאו, אזוי ווי א הונט וואס קומט צוריק און ער עסט אויף דאס וואס האט ארויסגעבראכן, כסיל שונה באיוולתו. אזוי איז אויך דא דער כסיל, דו ביסט א שוטה, אויף דעם וואס דו קומסט זיך דא צוריק בעטן אויף נאכאמאל די זאך, דו האסט שוין געהאט א תשובה, דארפסט קומען צו א יום כיפור מיט א בטחון, מיט א אמונה שלימה, דאס איז די תכלית פון יום כיפור, מען קומט זיך אויסבעטן, און די אייבערשטער נעמט מיינע עבירות און ער לייגט עס אוועק, דאס איז עס, און פאר דעם דו קומסט עס איבערבעטן, קומסט נאכאמאל בעטן, דאס האט נישט קיין פשט. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט ניין, כל שכן שהיא משובח, פארקערט א מענטש וואס קומט זיך יא נאכאמאל איבערבעטן כל שכן שהיא משובח, ס'איז א גוטע זאך, שנאמר, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי סומית, דאס הייסט אוואדע, איך ווייס דאס מיר מוחל געווען, און איך ווייס אדורך געגאנגען יום כיפור, אבער עפעס א פלעק בלייבט נאך אלס פון דעם, און אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אדרבה קום נאכאמאל קומענדיגע יום כיפור און בעט דיך נאכאמאל אויף דעם, פארקערט, הרייס כאילו כל שכן שמשובח, אזוי ווי דער פסוק זאגט אונז כי פשעי אני אדע, מיין עבירות דאס ווייס איך וחטאתי נגדי סומית. אלא מאי אני מקיים ככלב שב על קיאו, וואס די צושטעל האב אזוי, לכאורה זאגט מען דא ביסט אזוי ווי א שוטה אזוי ווי א הונט וואס ברעכט ארויס נעמסט די ציג אריין, אויף דעם זאגט די גמרא כדרב הונא, דאמר רב הונא כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, היתר לו, דער פסוק זאגט אונז אז זאלסטו וויסן, אזוי ווי דער הונט וואס ער פארשטייט נישט די עקלדיגקייט דערפון נאר וואס ער עסט עס אויף און ווייטער געגאנגען, דא אויך איז דער מענטש וואס ער ברעכט ארויס אז ער מאכט א עבירה און נאכאמאל מאכט עס, וועט עס בשנה בא היתר לו וועט עס פאר אים אזוי ווי עס איז מותר. אויף דעם זאגט די גמרא היתר לו סא כדעתך, וואס דו מיינסט טאקע עס וועט אים עכטיג מותר, אז ער געמאכט איינמאל קען ער יעצט ווייטער מאכן די עבירות? זאגט די גמרא ניין ניין ניין, אלא אי מ נעשית לו כהיתר, פאר אים וועט עס אזוי ווי היתר, די מענטש וועט עס אזוי ביליגער נעמען, אזוי ווי די הונט וואס ער פארשטייט נישט, ווער ס'חור וואס איך האב ארויסגעבראכן וואס ס'איז, די זעלבע זאך איז דא אויך, די מענטש וואס נעמט זיין עבירה און ער חזר'ט עס איבער נאכאמאל נאכאמאל, נעשית לו כהיתר אזוי ווי די הונט וואס עסט איבער דאס וואס ער האט ארויסגעבראכן. לייגט ער צו אז וויאזוי מאכט מען תשובה, וצריך לפרט את החטא, מ'דארף אויסזאגן די חטא, אויף דעם, דאס איז די חטא, אויף דעם גיי איך זיך איבערבעטן, שנאמר, אנו חטאו אמר על זה חטאה גדולה, משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, כלל ישראל האט געמאכט דעם עגל, און די לשון הפסוק איז אנו חטאו אמר על זה חטאה גדולה, ויעשה להם אלהי זהב, זיי האבן זיך געמאכט א גאלדענע געטשקע, און אבער זוי וויבאלד איך זע משה רבינו חזר'ט איבער און ער זאגט, ויעשה להם אלהי זהב, ער וואלט דאך קענען בלייבן שטיל, אנא חטא העם הזה חטא גדולה, וואס דארף ער איבער'חזר'ן, צולייגן וואס די עבירה איז געווען? נארוואס, וואס לערנט אונז אויס אז צריך לפרט את החטא, דברי רבי יהודה בן בבא? רבי עקיבא אויבן רבי עקיבא זאגט, אשרי נשיא פשע, כסא חטאו, וואויל איז פאר דעם וואס זיינע פשעים, די אייבערשטער האט אים מוחל געווען און כסא חטאו ער דעקט צו זיינע עבירות, דאס הייסט מען דארף נישט גיין איבער'חזר'ן און אויסטרעטן נאכאמאל יעדעס מאל פונקטליך אויף דעם האב איך עובר געווען, ניין, זאגט ער ניין מען דארף דאס נישט טון. אלא מאי שאמר משה, איי האסט דערזען ביי משה האט תחי' איבער גע'חזר'ט תחי' האט גערעדט וואס די אופן איז געווען, וואס זאגט משה ויעשה להם מלאהי זהב, זאגט מרקד רבי ינאי דאמר רבי ינאי אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם איך ווייס כלל ישראל האט חוטא געווען איך ווייס וואס איז געשען אבער כסף וזהב שהי' בייסו להם לישראל ווי קומען זיי צו אזא סארט חטא? ווייל דיר רבונו של עולם דו האסט זיי געגעבן די כסף וזהב וואס דו האסט פארמערט פאר כלל ישראל עד שיאמרו די, ביז אויף אזוי ווייט זיי האבן געזאגט די מיר האבן גענוג, דאס גרם להם שיעשו לה' זהב, דאס האט זיי גורם געווען, און דאס איז געווען א לימוד זכות פאר כלל ישראל, ער האט זיי נאר געוואלט בארואיגן די באשעפער זאגט יא יא איך ווייס זיי האבן געמאכט א מייגל, אבער ווי אזוי האבן זיי געקענט צוקומען צו דעם, דאס איז דאך די גאלד און זילבער וואס דו האסט זיי געגעבן במתנה. זאגט די גמרא ווייטער, שני פרנסים טובים עומדים להם לישראל, צוויי גרויסע פרנסים שטייען דא פאר כלל ישראל, משה ודוד, משה רבינו און דוד המלך, משה אמר, משה האט געזאגט די כסף שיחוני, זאג פאר כלל ישראל ווען מען רעדט פארוואס איך בין געשטארבן, פארוואס איך בין נישט אריינגעקומען קיין ארץ ישראל, וואס איז געווען די חטא וואס האט מיך דאס געסטאפט, רעד פון דעם, וכסף שיחיני, ריכט אויף, איר כסף שיחיני, שרייב מיין דורכפאל, שנאמר, יען לא יאמנתם בי אלא קדשייני. ווי די תורה זאגט אונז, משה רבינו זאגט פארן באשעפער, זאג, כלל ישראל זאל וויסן וואס מיין פעלער איז געווען. וואס איז געווען די פעלער? ביי דעם וואסער דארטן, אנשטאט צו רעדן צום שטיין האט ער געשלאגן דעם שטיין. אבער כלל ישראל זאל וויסן אויף דעם צאל איך א פרייז. דוד אמר, דוד האט געזאגט, ניין, פארקערט, אלי כסף שיחיני, ניין, מיין עבירה זאל נישט ווערן אויסגעשריבן, די מעשה מיט בת שבע זאל נישט ווערן געשריבן, שנאמר אשר נשיא פשע כסי חטא, א גאנצע קאפיטל וואס דוד המלך בעט זיך ביים באשעפער מען זאל עס אוועק לייגן, מען זאל נישט וויסן פון דעם לדורות. זאגט די גמרא משל די משה ודוד, בעצם נישט פאר דוד ווייל די גאנצע מוז זעהן די משל איז נאר פאר משה רבינו, למאור הדבר דומה, לשתי נשים שלקו בבית דין, צוויי פרויען וואס קומען צו בית דין מען דארף זיי געבן מלקות, יצא אחת קלקלו, איינס האט מזנה געווען, דאן איז נישט געווען קיין געהעריגע האסואה מיט אלעס מען זאל דאס קענען הרג'נען, איז די האסואה נאר געווען אויף מלקות, ווי געט מען זי מלקות? ואחת אכלה פגע שביעית און איינס פון די פרויען, זי האט פשוט געגעסן אביסל תאנים, אויסגע נאכנישט נאכנישט גרייטע תאנים פון שביעית. הייסט זי אוועק געווען אסאך אסאך שוועכער, וואס האט זי געטון? עפעס געגעסן אביסל פארגן פאלש, זי געווען אביסל א ביזי, זי האט מפסיק געווען פאר איר שביעות, און דא ביידע געפן דא מלקות, איין פאר וואס זי האט מזנה געווען, און איינער וואס זי האט געגעסן אביסל פאר איר שביעות. אמרו להן האט זי געזאגט צו זיי צום בית דין, אמרו להן עושה שאכלו פגע שביעות, בבקשה מכם, איך בעט ענק, הודיעי על מה היא לוקה, זאגטס פאר די אנדערע פרוי זייטס מיט איר, די חבר טוט דא וואס זי באקומט אויכעט מלקות, זאגטס פארן עולם פארוואס זי באקומט מלקות, און זאגטס פארוואס איך באקום מלקות, שלא יאמרי על מה שזי לוקה זי לוקה, מ'עט נאך זאגן אה זעסט, די ערשטע פרוי ווייסט דאך פארוואס זי באקומט מלקות, ווייל זי האט מזנה געווען, מסתמא די צווייטע פרוי זי האט אויך מזנה געווען, אויף דעם בעטס איר זייטס מגלה דא וואס די חטא איז. רביעי פגע שביעית האט מען טאקע געברענגט פאר זיע פגע שביעית, ותלוי בצווארו האט מען עס אויפגעהאנגען אויף איר צווארו, והיו מכריזין לפניה מען האט עס אויפגעהאנגען מען האט אויפגעריסן פאר זי ואומרין על איזקי שביעית היא לויקה. און פארקערט די אנדערע זי האט זיך געבעטן ניין ניין ניין מאך זיך שווייג פון מיין חטא ווייל קיינער זאל נישט וויסן. די זעלבע זאך איז משה רבינו אויך, די גרויסע פרנס די גרויסע מלמד זכות פאר כלל ישראל, ער זאגט קיינער זאל מיר נישט חושד זיין אז איך האב מיטגעמאכט די מעשה מרגלים פאר דעם קען איך נישט אריין גיין צו ארץ ישראל, ניין מיין אבל איז געווען וואס איז געווען ווייל איך האב נישט מקדש געווען שם שמים ביים שטיין, זאל יעדער דאס וויסן, א שיין כדוד דוד המלך מיט די אנדערע פרוי, ער האט זיך געבעטן ניין מען זאל נישט מודיע זיין זאל נישט ארויס קומען קיין קלקול פון דעם, און דאס איז געווען די גרויסע פרנסה פון כלל ישראל וואס זיי האבן געמאכט תשובה דאס הייסט די וועג וואס זיי האבן דאס אנגעקוקט, איינער געזאגט משה רבינו יא זאג מיין חטא, און פארקערט דוד המלך האט געבעטן ניין מען זאל נישט רעדן דערפון.